Атна яңалыклары белән студияда Гөлназ Гани исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Битлек режимы озынайтылды. Битлекләрне 2022 елның 1 гыйнварына кадәр киеп йөриячәкбез. Алабугада өйдә ковидтан дәваланучы пациентларга дару препаратлары өләшүне дәвам итәләр. Пандемия чорында табибларга кемнәр һәм нинди ярдәм күрсәтә?

Любовь Авдонина әйтте. Санитар кагыйдәләрнең үзгәрүе турында карар бар, алар 2020 икенче елның беренче гыйнварына кадәр озайтыла. Моңа битлек режимы да керә, диде Авдонина. Ул, уңай санитар-эпидемиологик вазгыять булганда, яз көне битлек режимын бетерүне карарга мөмкиннәр, дип өстәде. ОРВИ һәм коронавирус билгеләре белән кабат кабул иткәндә, медиклар алабугалыларны Үзәк район шифаханәсенә билгеле бер вакыт аралыгында гына килүләрен сорый, кискен респиратор авыруларны дәвалау һәм диагностикалау буенча амбулатор үзәктә пациентларны кабул итүнең яңа схемасы кертелде, болар барысы да кешеләр чиратта тормас өчен эшләнелә. Көн саен кискен респиратор авыруларны дәвалау һәм диагностиклау буенча амбулатор үзәккә беренчел кабул итүгә 60 тан артык кеше килә. Ә менә кабат кабул итүгә тагын да күбрәк авырулар килә. Мәсәлән, кичә алар 150 кеше иде. Исегезгә төшерәбез, узган атнадан Алабугада ОРВИ белән пациентларны ковид-госпиталь бинасында кабул итәләр. При повторном посещении Амбулатор үзәктә икенче тапкыр булганда пациентларга аерым бер вакытта килергә кушыла. Шушы вакытка килергә киңәш итәбез. Чөнки, кызганычка күрә, кешеләр иртәрәк килә, чиратлар торалар, ә төштән соң өч көн азагына халык азая. Респиратор вирус йогышын дәвалау буенча амбулатор үзәк иртәнге сигездән кичке җидегә кадәр эшли, эш көннәрендә һәм шимбә көнендә дә эшли. Прием
ведут э, четыре. Кабул итүне дүрт табиб, ике фельдшер алып бара. Анда беренчел кабул итү һәм кабат кабул итү дә бара. Күбрәк, әлбәттә, кабат кабул итүләр. Чөнки беренчел мөрәҗәгать өйдә хезмәт күрсәтелә. Шулай ук бу үзәктә кирәкле тикшеренүләр үткәрелә. Бу коронавирус йогышына анализ, ЭКГ. Әгәр температура күтәрелсә, ютәл булса, гомумән, үзегезне начар хис итәсез икән, өйгә табибны яки ашыгыч ярдәмне чакырту яхшырак. Табиблар авыручылар күп булуын яшерми һәм аларның хезмәттәшләр арасында да мондыйлар очрый. Коронавируска каршы көрәш өчен хәзер белгечләр җитми. Әйтик, бүген Алабугада 90 медик авырып эшкә чыга алмый. Аларның унбере табиб, иллексе, урта һәм кече медицина персоналы. Гөлназ Гайни, Әлфинә Хуҗина, Рәт Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Алабугада өйдә ковидтан дәваланучы пациентларга дару препаратлары өләшүне дәвам итәләр. Исегезгә төшерәбез, бу эш бер атна элек башланды. Бушлай даруларны коронавирус инфекциясеннән өйдә дәваланучы алабугалылар ала алачак, ди җирле табиблар. Билгеләп үтик, ковидтан түләүсез препаратлар алу схемасында шифаханә, табиб, даруханәләр һәм волонтерлар катнаша. Шифаханәдә пациентның чакыртуын кабул итәчәкләр һәм аны табибка тапшырачаклар, ә регистратурада авыруны махсус регистрга кертәләр. Ике ахирәт дус Анастасия һәм Екатерина бүген волонтерлар ролендә булачак шәфкать туташлары өйләрендә коронавирустан дәваланучы пациентларга дару препаратларын китерә. Табибтан рецептларны алгач, волонтерлар үзәк даруханәгә килделәр.
Фамилия, имя, отчество полностью и потом подпись и число. Екатерина Жуланова волонтерлык эшендә әле яңа кеше. Ә менә Анастасия Заикага пандемия вакытында кешеләргә ярдәм итү беренче мәртәбә генә түгел инде. Моннан тыш, кыз бу язда коронавируска каршы көрәш чорында оештырылган Без бергә, үзара ярдәм акциясенә керткән өлеше өчен истәлекле медаль белән дә бүләкләнгән хәтта. Бу бүләкне Россия Президенты Владимир Путин әлеге акциягә керткән риясыз ярдәмнәре өчен гамәлгә кертте. Меня попросили забрать рецепты прям из ЦРБ там. Без Үзәк район шифаханәсеннән рецепт алабыз, даруханәгә килгәч, монда дарулар бирәләр. Без даруларны ишек аша гына тапшырабыз. Я будущий медик и для меня Мин булачак шәфкать туташы, мондый вакытта авыруларга булышып бик мөһим дип уйлыйм. Даруларын алгач, волонтерлар адреслар буенча юл тотты. Аларга транспортны җирле түрәләр бүлеп бирә. Билгеләп үтик, яңа коронавирус инфекциясеннән түләүсез препаратлар алу схемасында поликлиника, табиб, даруханәләр һәм волонтерлар катнаша. Сырхауханәдә пациентны чакыртуны кабул итәләр һәм аны табибка тапшыралар, ә авыруның, регистратурасында махсус регистрга кертәләр. Үз чиратында табиб өйгә барып, даруханә челтәрендә җитәрлек булган яңа коронавирус инфекциясенә каршы дарулар яза. Обработка рук Обработка рук На всякий случай, чтобы убить микробов, которые могли попасть, пока мы передавали лекарства. Медицина хезмәткәре пациентның өенә килеп, беркетелгән шифаханәдәге билгеләнгән дәвалану турында мәгълүматны тапшыра, Табиб электрон рецептны тутырганда, мәгълүматлар шунда ук Таттехмедфармга эләгә һәм анда кирәкле препаратлар җыялар. Пациент даруларны егерме дүрт сәгать эчендә алырга тиеш булачак. Искәртәбез, Татарстанда 132 миллион сумлык дару препаратлары сатып алынган. Яңа коронавирус инфекциясеннән дәваланучы гражданнарга бушлай унике дару препараты биреләчәк. Гөлназ Гани, Ринат Гинятов, Атна яңалыклары. Ул арада муниципалитет ковидка каршы көрәштә Үзәк район хастаханәсенә кулдан килгәнчә ярдәм күрсәтү буенча шәһәр эшханәләре белән эшләвен дәвам итә. Әгәр беренче дулкын табиблар өчен аеруча авыр булса, әйтик, бу битлек, саклау костюмнары кытлыгына кагыла икән, хәзер шәхси саклану чаралары белән тәэмин итү вәзгыяте тотрыклы, ди табиблар. Хәер, ярдәм һәрвакыт кирәк һәм ул күрсәтелә дә. Коронавирус белән көрәштә төп бәрелешне медиклар үз өстенә алды. Алар ковидка каршы көрәштә алгы зонада. Кеше гомерләрен коткара, үзләре һәм якыннары турында онытып тора, чөнки күпләргә госпитальдә кизү торырга һәм өйгә инфекция алып кайтмас өчен бирегә күчәргә туры килә. Бу авыр чорда табибларга ярдәм итү аеруча мөһим. Мы сейчас, в принципе, отрабатываем э, с предприятиями. Без шәһәр предприятиеләре белән Үзәк район хастаханәсе белән элемтәгә керә алсыннар өчен эшлибез. Аларга нинди ихтыяҗ кирәклеген күрсәтәбез. Әгәр дә бу эшкә кушылырга теләгән предприятиеләр бар икән, безгә перспективалы үсеш палатасына мөрәҗәгать итә алалар, шулай ук хастаханәгә дә. Табиблар үзләре без теләсә нинди ярдәмгә, хәтта гади, мәрхәмәтле сүзләргә дә бик рәхмәтле, диләр. Авыру кешеләргә ярдәм итәр өчен госпитальдәге барлык персонал кулыннан килгәнчә көч куя, ди алар. За весь период с апреля месяца. Апрель аеннан Алабуга хакимияте, аерым икътисадый зонасы, алабугалылар дистәләрчә миллион сумлык ярдәм күрсәтте. Бу саклану чаралары, җиһазлар да күп булды. Шәһәр җитәкчесе Рөстәм Нуриевка һәм резидентларга, безгә булышучылар өчен зур рәхмәт. Барлык мөмкин булган чаралар белән табибларга ярдәм итү, Татарстанда Бердәм Россия волонтерлык үзәге бурычларының берсе. Ул ковид-унтугыз коронавирус пандемиясе шартларында ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Мәсәлән, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Бердәм Россия фракциясе әгъзасы Людмила Рыбакова Такси Супер партнеры белән участок терапевтларын такси белән тәэмин итте. Иртәнге сәгать тугыздан көндезге икегә кадәр такси табибларны чакырулар буенча түләүсез йөртә. Мондый акция атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Активисты партия отработали десятки тысяч заявок. Партия активистлары азык-төлек, дарулар һәм шәхси саклану чаралары китерү турында дистәләгән мең заявка эшләде. Бердәм Россиянең волонтерлык үзәкләрендә эшләүгә янә барлык дәрәҗәдәге депутатлар да кушылды, алар азык-төлек сатып алырга булыша, хастаханәләргә саклык чараларын тапшыра. Пандемиянең кызган чагында битараф булмаган гади кешеләр дә медикларга ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Шунысы кызык, аларның күбесе үз ярдәмен башкаларга күрсәтергә теләми. Мәсәлән, шушы көннәрдә генә үзен Радик дип атаган бер алабугалы район үзәк хастаханәсенә 4800 данә битлек бүләк иткән. Бүгенге авыр көндә авыручыларны дәвалаучы табибларга һәм аларның бәяләп бетергесез хезмәтләренә рәхмәт йөзеннән. Барлык табиблар һәм барлык алабугалылар исеменнән ярдәмегез өчен зур рәхмәт сезгә, Радик! Табибларга ярдәм итә алган иң төп ярдәмебез, бу, битлек кию, социаль дистанцияне үтәү һәм кулларны ешрак юу. Гөлназ Гайни, Михаил Филатов, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Эпидемиологик вәзгыятькә бәйле рәвештә унберенче сыйныф укучылары өчен йомгаклау иншасын язу сроклары күчерелде. Тугызынчы сыйныфларда йомгаклау әңгәмәсе дистанцион форматта узачак,

өчен рус теле буенча йомгаклау әңгәмәсен үткәрү форматын үзгәртү турында карар кабул ителде. Йомгаклау әңгәмәсе 2021 беренче елның унынчы февралендә һәм өстәмә срокларда 2021 беренче елның унынчы мартында һәм унҗиденче маенда узарга тиеш. Эпидемиологик вәзгыять сакланган чоракта йомгаклау әңгәмәсе бу срокларда җирле хакимият органнары карары буенча мәгълүмат-коммуникация технологияләрен кулланып, дистанцион форматта үткәреләчәк. Россия Мәгариф министрлыгы һәм Рособрнадзор 2020 нче егерне беренче уку елында йомгаклау иншасы уздыруның яңа срокларын һәм дистанцион форматта йомгаклау әңгәмәсен үткәрүне билгели торган норматив-хокукый акт әзерли, диелә хәбәрдә. Россия тәмнәре конкурсында Какланган татар казы өчен тавыш бирергә була. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәме белән Агролидер авыл хуҗалыгы җитештерү-сату кулланучылар кооперативы Россия тәмнәре төбәк брендларының беренче илкүләм конкурсына Какланган татар казын тәкъдим итте. Вкусы России сайтында унтугызынчы ноябрьдән икенче декабрьгә кадәр халык тавыш бирә ала. Каклаган каз, Идел буе һәм Урал төрки халыкларының, татарлар, башкортлар һәм башкалар, классик милли ризыгы. Бу, үзенчәлекле продукт, аны әзерләү рецептлары гаиләләрдә буыннан-буынга тапшырыла. Каклаган каз ите бик тәмле, авызда эреп китәрлек була, ул, гадәттә, бәйрәм табынына бирелә. Теләсә нинди бәйрәм уңаеннан затлы күчтәнәч булып санала, диелә бу хәбәрдә. Туралган каклаган каз кисәкләре куе кызыл рубин төсендә, итенең структурасы тыгыз, аңа тәмле булып төс сеңгән була. Барлык продукция вакуумлы төргәкләргә төрелгән. Каз ите тәмле генә түгел, файдалы да, шул ук вакытта каз итенең маенда холлестерин юк диярлек, ул аксымнарга һәм макроэлементларга бай, аның төп өстенлеге, алар экологик чиста районда үстерелгән һәм табигый азык белән симертелгән яшь авыл казлары, шулардан искиткеч тәмле деликатес килеп чыга, диелә министрлык хәбәрендә. Какланган каз дигәч, авыздан сулар килә шул. Ә сезнең арада каз тозлый белүчеләр бармы соң? Андыйлар булса, безгә шалтыратып хәбәр итсәгез иде. Каз каклау серләре белән без телевизор караучыларыбыз белән дә уртаклашыр идек. Ә бүгенгә менә шулар, мин Гөлназ Гани сезнең белән саубуллашам. Авырмагыз!

Нурлы иртә, кояш нуры, күңел нуры, алабуга нуры. Алабуга нуры? Ә, алабуга нуры! Алабуга нуры! Безнең нурлы газетабыз. Районда булган вакыйгалар, хәбәрләр, кызыклы әңгәмәләр, намаз вакытлары, телевизион программа, белдерүләр.